Yn y gyfres hon o fideos, rydyn ni'n mynd i fod yn rhannu, ond yn lle defnyddio gweddill fel rhif, ni'n mynd i fod yn defnyddio degolion. Felly, yr un cyntaf sydd gyda fi i chi yw 28 a rannu gyda 8. Nawr te, mi ddod i 28, rannu fe gyda 8. Felly, 8 rannu gyda 2, Dyw e ddim yn mynd mewn i dau, felly mae hwnna'n mynd yn sero. Wyth rhannu mewn i 28. Wel, dwi'n gwybod bod wyth tri yn 24, ond mae gen i bedwar yn weddill, felly dyma be dwi'n gwneud. Dwi'n gosod pwynt degol a sero a gwneud yr un peth ar yn yr ateb. Felly, dwi'n gwybod bod yna pedwar yn weddill gen i. Felly, tro yma, dwi'n mynd i ddod i'r pedwar yna fan hyn. Felly nawr, sawl gwaith mae 8 yn mynd mewn i 40, a dwi'n gwybod bod hwnna'n mynd yn union i 5. Felly, fy ateb i yw 3.5. Y tro yma, ni'n mynd i rannu'r rif yma. 315 rannu gyda chwech. Union yr un broses, 315 ac yn rannu gyda chwech. Felly, sawl gwaith mae chwech yn mynd mewn i tri? Dyw e ddim yn mynd, felly mae hwnna'n mynd yn sero. Sawl gwaith mae chwech yn mynd mewn i 31? Wel, dwi'n gwybod bod chwech tros i pump yn rhoi 30 i fi, ac mae gen i un yn weddill sydd yn meddwl bod yr un yn mynd draw i'r golofn nesaf. Sawl gwaith mae chwech yn mynd mewn i 15? Wel, mae hwnna'n mynd dwy waith. Chwech, dau, 12. Ond eto, mae yna tri gen i'n weddill. So, yr union rhywun ffordd, dwi'n dod i'r pwynt degol, fel dwi wedi gwneud, a mae'r tri yna yn mynd draw i'r golofn fan hyn. Felly, sawl gwaith mae chwech yn mynd mewn i 30? Mae hwnna'n mynd yn union pump gwaith, felly fy ateb i yw 52.5. Y tro yma, y swm yw 326 wedi rannu gydag 8. Union yr un broses eto. Felly, sawl gwaith mae wyth yn rhannu mewn i tri? Dyw e ddim yn gallu, felly ni'n rhoi'r sero. Sawl gwaith mae wyth yn mynd mewn i 32? Wel, y tro yma mae wyth mynd mewn i 32 yn union pedair gwaith. Felly, nawr, mae'n rhaid ni edrych sawl gwaith mae wyth yn mynd mewn i chwech. Wel, dydyn ni methu gwneud, felly mae'n rhaid i ni wneud yr union yr un peth, felly rhoi'r sero. Ychwanegu ein pwyntiau degol a rhoi'r sero eto, ond y tro yma ni'n symud y chwech draw i'r golofn yma. Felly, sawl gwaith mae wyth yn mynd mewn i chwech deg? Wel, mae wyth llos i saith yn rhoi pum deg chwech i fi, felly mae dal pedwar yn weddill gyda fi. Felly, union yr un peth, ni'n ychwanegu sero arall ac yn gwthio'r pedwar 'na draw i'r golofn nesaf. Felly sawl gwaith mae wyth myn myn i pedwar deg, a mae hwn yn myn union pump, felly mae'n rhoi'r ateb o pedwar deg pwynt saith pump i fi. Felly, y swm nesaf sydd gen i chi yw saith pwynt pedwar naw, a ni'n mynd i rannu hwnna gyda saith. Nawr te, union yr un peth, felly fi'n rhoid i'r saith, ond tro hyn, mae pwynt degol yn mynd mewn fel hyn, a dwi'n rhannu gyda saith. Felly, sawl gwaith mae saith yn rhannu mewn i saith? Wel, dwi'n gwybod mae hwnna'n mynd un waith. Dwi nawr yn gosod y pwynt degol i mewn, a dwi'n gallu meddwl am hyn os dwi eisiau fel 4 a 9, Sdim ots, ti'm eisiau becso cymaint am y pwynt degol. Felly, sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn i 4? Wel, dyw e ddim yn mynd, felly fi'n rhoi fy sero. Sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn i 49? Wel, dwi'n gwybod bod 7 llos i 7 yn rhoi 49, sy'n rhoi ateb i fi o 1.07. Ac i orffen felly, dyma'r swm.

a mae'r un yn cariad draw i fan hyn, felly sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn 14? Dwy waith, a dyna fe, fy ateb, 7.2.